Tigzirt umedyaz d nnuba n yal ddurt lawan-a sɣur Lḥasen Meḥruc.
Leḥbab isellen n d ma tellam, sselam n Rebbi fell-awen, d tedwilt-nwen n tmedyezt i d-uɣalen ɣer-wen,

Wayen i d-neccef Muḥemmed i d-yusan si Lbuyra, ɣas ulamma netta n lǧiha-nni aguni deg Uɣran, d ul n Tizi Uzzu, yusa-ɣ-d iɣerday-nni, wiyaɣ-d ddeqs akkayen n yisefra deg twet Ɛeṭṭil Ɣriɣ fell-awen deg tazwara, a s-iniɣ azul a Muḥemmed. Azul a Mass Meḥruc, s lferḥ d ameqqran i lliɣ yid-wen ass-agi, ɣas ulamma rradyu ṣṣumam ɛeddaɣ seg-s dija ubrid.

Ad tafeḍ ma yettefra wakani ɣef wayen yeɛnan timetti, ad yeqqim kan kan deg isefra-nni kan n tmetti, alama alama tfukk ma yeṭṭef ma yeṭṭef akka par exemple isefra n tayri ad yeqqim deg tayri-nni kan alama tfukk keččini xaṭi ci twiṭ-d akka sya u sya. Dɣa walaɣ akken kra n isefra dayni anita meḥsub yekkat akkayni deg kra n tlufa yeɛnan akkayni timetti.

Tamurt n Leqbayel, isefra-nni akken i asefru ɣef Yennayer, ɣef tbexsisin, meḥsub akken ur sɛiḍ ara kan yiwen n ubrid kan akka kan i d-tnejreḍ yiwet n taluft, teṭṭfeḍ kan akka kan deg-s. Tanemmirt a wer zwiɣ deg-s tizwar, tenniḍ-iyi-d d win i ijerrben, ad terriḍ-iyi d amɣar am Si Meḥruj, dayen uɣaleɣ d amɣar amɣar, ula d ṣṣeḥ ala kulli ḥal, dayen ahat

Leqwa deg tmetti-nneɣ, wid akka yettawin imawlan-nsen wexxam n yimɣaren, imi ussemɣer d asefru n ayen yessemɣer-as arraz n umɣar.
Ula akka i s-qqaren, ula d azwel-agi kan i s-fkiɣ yesɛa lmeɛna.

ad t-awin s axxam n yemɣaren. D wagi d arraz ara sken, wagi d akadu. Deg wacu ttaɛǧibeɣ nekkini, llan la ibad ad yawi baba-s neɣ yemma-s s axxam n yemɣaren, umbeɛd kra ḥed iḍil fell-as ad s-yawi lbanan. Nniɣ-d baba-k neɣ yemma-k ur ḥtaǧen ara lbanan, ḥtaǧen lḥanan, akken qqaren. Akka i bɣiɣ ad d-iniɣ nekkini. Donc ad yehdu Rebbi lxelq-is. Akka ad nini. Ḥeqqa, ḥeqqa, limawlan d lḥanen i uḥwacen, akken iḥwajen dderyan ismilen imeẓyanen, eh, akka s-qqaren lḥanen, iḥwajen tasa, iḥwajen akka ini. Eh, ma d muɣal- ma- ma d muɣal daɣen kif kif. ah, Mik iḥdaǧ, iḥda- eh, mik iḥda- iḥdaǧ-ik, parce que tant que meẓẓi iḥdaǧ eh, iferren baba-s ad eh, ad yeddun yid-s, ad t-iɛawen di- bac ad yimɣur, ma yimɣur d lxir i ilaq ad s-yerr.

D acu d asefk anda araz, s axxam n yemɣaren i terran. Ur yuksan, ur yuksan la yettɛawaz, si lkutra lxiq d wurfan. Ufiɣ tamɣart d wemɣar, nnan ifadden ikkawen. Nugra-d ur nesɛi leqrar, aql-aneɣ mebla afriwen. Win yekkren a yi-d-yehder, a s-d-zwiren imeṭṭawen. Win yekkren ay d-yehḍer, ad d-zwiren imeṭṭawen. Aḥlil a win ur nessin, aḥlil a win ur nessin, d acu d lfayda a imawlan, yemma-k d baba-k di sin, kkan deg igenni ɛellan, ma ur asen-tgeḍ leḥṣin, ɣas ur ttraǧu gelhan. Ndama d taneggarut, ndama d taneggarut ma tegreḍ-d deffir-sen, asmi ara ten-tejmeɛ lmut, si ddunit ad ttwekksen. Deg imi-k, deg imi-k ad yerẓ igelqut,

Maɛna wiss ma tella ndama akken d niḍerni ɣer taggara, ndama tangarut, yella kra ur nedmen ara, ḥṣan acu xedmen. Icebbiha Ṛebbi axaṭer win ara tt-ixedmen ur yendem ara. Dija axaṭer lukan yesɛa kra n lmux ara yendmen neɣ ul ara yendmen ur tt-ixeddem ara s amenzu-k. Maɛna icebbiha Ṛebbi si le vide yezmer ad d-yerr ndama. Asefru nniḍen semmaḍ-as Taqsiḍt n Uqelwac. Deg ur ẓriɣ ara ma ara t-iẓer akka yiwen azwel-ayni, ass-nni wamma akken d asefru n taḍsa, Taqsiḍt n Uqelwac, am akken d studio fable, am akken d tanqist daɣen, ha? Imeɛna i mi ara s-nɣer, i mi ara s-nsel, u i mi ara ɣ-d-yiniḍ akka keččini, ɣ-d-yinin belli d ayen yeḍran. D acu d taqsiṭ uqelwac agi? Agi d ṣṣeḥ Mass Meḥruc, taqsiṭ uqelwac yeɛni asentel-agi ines kan i yeṣṣeḍṣayen ma d wala lḥal ma din taqsiṭ uqelwac. Tettban teṣṣeḍṣay wama nettat. Netta d
anamek-ines ulac deg ṣṣeḍṣa. Dɣa ma ad neɣer asefru-agi d wigad ara d-islen ad faqen neɣ ahat llan wigad i iɛecen i yeddren taqsiṭ-agi ahat llan wigad ara d-islen ruḥen ruḥen ar dinna akka d-iniɣ aḥlil. Neqqar s teqbaylit win iddem wasif a yeṭṭef di tezzutt. Ma akter tmara, wigi dagi iruḥen ad dawin s aqelwac, ahat bla ccek armi kkan-d akk ar ṭṭebba. Terra-ten tmara.
Terra tmara, ḍman, ḍman. Manek qqaren akkenni lefqeɛ izazren amɣar. Akken qqaren s teqbaylit, ɛni wigi dagi akk d inzan. Ulac ur iḥli ara, ur yufi ara ddwa, inulfa-d uqelwac-agi cekkren-as-t, iruḥ-d. Dɣa annect-agi, ma ad d-nsel deg usefru, d ayagi i d-nniɣ, u mačči d tiyita ara d-wwteɣ deg wigiḍ i iruḥen, ad k-as-iniɣ aḥlil. Mačči teḥkiḍ-d kan, d aḥkil. Ḥkiɣ-d d acu yellan, d ayagi kan i yessemḥen ugrad i srin taqsiṭ-agi. Ad d-awiɣ asefru, Taqsiṭ n uqelwac.

Win itteẓgen ayefki. Yerna seg-s akin ulac. Yal lehlak la t-ittdawi. Adɣa ḥemmlen-d akk leɛrac. Kul wa d lehlak i d-yiwi. Ṭṭfan-d abrid ɣer semmac. Lefjer i d-bdan tikli. Kra yusa-d si lḥerrac. Wiyaḍ usan-d si Micli. Ɣas ma wwḍen-d meqbel ṭnac. Din ad rjun aḥuli. Aḥuli mazal yeɛya. Aṭas i yexdem iḍelli. Bab-is akka i ɣ-d-yenna. Nekni nedda di lebɣi. Ad nesber terra tmara. Nekni d ddwa i nettnadi. Ddwa d ayen isehlen. Tiqit ur yefk deg ufenǧal. Mi t-iswa win ihelken, lehlak-is ur t-mazal. Ma d win mucawen ifadden, ass wass-is ad iyi-ttazzal. Tamacahut-iw tekfa, yal yiwen yufa lebɣi-s. Bab n uxxam yestenfeɛ, deg uqelwac yečča aɣrum-is. Amuḍin, inuda f ccfa, maɛduṛ, ijeṛṛeb ẓẓher-is. A wid i d-wwiɣ di teqsiṭ, a wid i d-wwiɣ di teqsiṭ, ttxilwat, ttxilwat surfet-iyi. Wamma win immut ddreɣ ɣer tiṭ, yebɣa yes ad iwali, nebɣa kan ad neḍs cwiṭ, tiyta deg-wen ur telli.

D nekk i yebɣan tigi, medden yakk seg-i ttawin. Asmi akken teɣli yis-i, rǧiɣ leḥbab war dusin. Diri-yi, nekk diri-yi. Diri-yi imi lhiɣ aṭas. Menwala giɣ-as ccan. S kra wwin mu bniɣ lsas, d winna i d iyi-ččan. D wid mu d-rriɣ tissas, i d-yezzin fell-i s wurfan. Diri-yi, nekk diri-yi. Nedmeɣ imi xedmeɣ lxir i kra n leɛbad ur nuklal. Asmi glalzen deg uɣdir, lliɣ asen-ḍres lmal. Ččan uḍhir, ččan ufir. Ass-a ur d-igri wawal. Diri-yi, nekk diri-yi. Nekk ur ttɛeddiɣ tilas. Nekk ur ttɛeddiɣ tilas, qadareɣ medden merra. Ur lliɣ d bu tiddas, ugiɣ leḥbab n tmara, bɣiɣ tirugza yal ass, irgazen ur d-grin ara.

Deg usfurway-nni ahat tenniḍ-d diri nekk diri, kečč i tlummeḍ iman-ik, nekk nni ahat ad rnuɣ ad k-lummeɣ imi tlummeḍ iman-ik. Welleh tesɛiḍ lḥeqq. Acuɣer?
Acuɣer? Axaṭer i neɣ ɣef wacu akka i tlummeḍ iman-ik, teqqareḍ

Tebɣiḍ ad txeddmeḍ lxir, txeddmeḍ win akken ad twulfeḍ txeddmeḍ s lxir, mbaɛd ad d-izzi fell-ak s wurfan. Tikwal ccɣel i une réaction nella ad as-yini amek yani. Ɣas ulamma nqar nqar ma xemed lxir aqed tsuḍ. Akin nqar. Xemed lxir tsuḍ.
Xemed lxir tsuḍ. Xemed lxir tegreḍ ar deffir. Mi tikwal bab-is amek ad iniɣ il a réagi s zzɛaf. Eh, ahat zɛaf i xedmeɣ asefru-agi. Eh, deg tseddart-nni taneggareft, eh, yiwen n awal d ayen i nqesser fell-as deg yelli-nni, ur lliɣ d bu tiddas. D bu tiddas, tiddas. Ur lliɣ d bu tiddas.
Tiddas, d ma d-fkeɣ sin inamek-nni nsent. Tiddas, nekkni ɣur-neɣ, déjà c'est un jeu, ccɣel n damma. Yeqqar-as Yiman Azem, yewɛer lɛeb n tiddas am ukessar akked usawen. Win textareḍ di leǧnas, ad tafeḍ iɣleb-ik yiwen, Ma teqqim-d alemmas, aql-ak d ccir gar-asen. Donc si min azem yiwet-it. Aql-ik d ccir gar-asen, meḥsub aql-ik d lbalon. D lbalon. Ad k-iwet wagi, ad k-d-yerr wagi. Donc tidda sɣur-neɣ, c'est un jeu déjà, ccɣel n ddama, ixeddem s tnac n yiẓra, tnac ɣur-k, tnac ɣur-i, ad nsers iẓra, ad nsers iẓra avec des combinaisons bien sûr, mkul yiwen ad imuqel amek ara iɣleb arfiq-is, ma yebdu llɛeb. Donc mi rsen-t ṛebɛa u ɛecrin n yiẓra-nni, 12 bexṣim 12 bwayaḍnin ad ikkes yiwen yiwen ad ikkes illiber une place mbaɛd llab ad ibdu dinna lab ctart inek muqel amek ara tselkeḍ iman-ik amek ara tɣelbeḍ axṣim-ik donc dagi ccɣel tiddas deg-s

Tusam-d akken ad t-nemmager? Nekk ferḥeɣ yid-wen lliɣ, yal seg wass ad t-id-nfekker, akka nekk ur nettmenniɣ. Azul fell-awen merra, s wass umenzu useggas, yennayer d tameɣra, deg umezruy yewwi-d ayla-s, baba ɣer jeddi yeẓra, ula d nekk fell-as d aɛessas, baba ɣer baba-s yeẓra, ula d nekk fell-as d aɛessas. Ur nettu ansayen-nneɣ, ur nettu leɛwayed-nneɣ yennayer nbeddel imensi, Nesfenǧ tiɣrifin ɣur-neɣ deg buqal udi yefsi, seksu s weksum gar-aneɣ, s tezmert nezzi-d uḍebsi. Atan yusa-d yennayer, atan yusa-d yennayer yerna yegla-d s lxir-is. Adfel yessaɣef idurar, yefraḥ ufellaḥ d mmi-s, yeẓra ma yezreɛ d imger ur d as-ittruḥ leɛtab-is. Azul yakk i Yimaziɣen, di rebɛa tɣemmar n ddunit. Yennayer i ɣ-d-izdukklen, nezha ass-a nettwali-t

Kul yiwen ki d-ibedder yennayer ini deg yal taddart. Ɣas yella leḥwaǧ yemgaraden, yella uḥiǧ i yifkif gar taddart ɣer tɛeḍḍin n Ḥaǧa.
Ad nuɣal akka i s-qqaren usenqed, yir awal. Yir awal, wi, aɣimen n Rebbi seg yir awal, ccṛeɛ d awal i lehna yellan gar-aneɣ. Wagi d yiwen deg isefra nniḍen i yesɛan anamek-ines yir awal, i qesdeɣ dagi awal-nni yessexṣaren. ay ferqen tagmat neɣ ay ferqen leḥbab ay ferqen tawacult neɣ ay ferq taddart la yessefru ad d-yini kullec yir awal qqaren awal d awal kan ɣas awal yeḥdaǧ lsas nnant-id di yal amkan yir awal yeɣleb rṣas ma yeffeɣ-d seg imi yerkan atan yegla-d lexṣara-s tecfam Asmi akken yekker uhdewwir di twacult gar watmaten. Ssebba d awal uffir i d-yusan seg wanda nniḍen. Ggullen ur mixdamen lxir, d awal-agi i ten-iferqen. Lehlak yewweḍ ɣer taddart, asmi i sen-texreb nniya. Yiwen ad iceɛɛel tacemmaɛt, sin ad s-id-sexsin sya. Mi walan ulac tifrat, ɛeddan ḥebsen anejmaɛ. S zzḥel i refden tacḍaṭ. Yal yiwen yeṭṭef abrid-is. Yiwen isend ɣer teblaṭ. Wayeḍ iḥzen yeṭṭef anyir-is. Teggra-d tegnit d tasemmaṭ. Mlet-iyi anwa i d ixef-is. Tura, tura tcudd tyerrist-is. Wi yellan d argaz ad t-yefsi. Ur yeɛqil baba-s mmi-s mi yectaq yid-s iɣimi. Ger awal, yefka-d imɣi-s. Seg-s i d-yekka yimenɣi. Wwiɣ-d awal ɣef awal, siwleɣ-t-id d tamacahut. Kečč m'ur d as-tefkiḍ azal, nekk ẓriɣ deg-s tasarut, ma zeddig yefra timsal, ma yumes s lehna kettu-tt. Lǧerḥ iqqaz iḥellu. Lǧerḥ iqqaz iḥellu ɣas ma tegra-d ccama. Awal iqqazen irennu, allaɣ ad t-izdeɣ lebda, nekk rriɣ-t-id d asefru

qqaren daɣen Muḥemmed iles yettḥawal-itent aqerru yettaɣ-itent sebbayes daɣen ihi d awal d iles d acu kan dayni deg usefru dayni d wuraka ɣef yirawal nwala belli yirawal ifreq ihi axxam

Fkan-tt i twacult-nni tis snat, ɛyan axaṭer sɛan kter umezwaru. Sɛan cci. Voilà. Safi kksen-tt umezwaru, fkan-tt i wigad-agi, u d ayen iḍran u teḍra. Dɣa twed fell-as asfel. Dɣa nekkini am wakken wagi d u teḍra, zmer ad d-tiniḍ d tamu, ssneɣ-t, uɣaleɣ am wakken iḥerrek wul-iw, Neṭqeɣ-d deg umkan-is, deg umḍiq-is. Ad d-ayeɣ asefru ata wagi akken yella. Yeqqar usefru, A tin ixerben ussan, mel-iyi amek iga wul-im. Tettsuḍ i m-xedmeɣ leḥsan, seg ufus-iw ar ufus-im. Fell-am ay la ibeddel zzman, ur ttlumu deg yiman-im. Fell-i mi thuzzeḍ tayett, tewwiḍ-d abrid s ucennef. Semmaɣ-am nekk tawerǧett, kemm ul-im yezga yunef, d kemm i yendin tifxet ma tessenqer, d kemm ara teṭṭef. Teddiḍ d lebɣi imawlan, lebɣi-inem yeddem-it waḍu. Hudden yakk tayri yellan gar-aneɣ sersen-d beṭṭu, tecbiḍ aṣur d yiflan, ula si ssuq ur d iqeṭṭu. Nekk ad am iniɣ tidet. Nekk ad am iniɣ tidet, buddeɣ-am ajajiḥ n tmes. Times mi ara deg-m tettes, nekkini ad ferǧeɣ ɣur-s, ad yi-d-teggari di twerqet, tteswiṛa-m si lmux tekkes.

Deg usefru ayni ihi ɣ-d-ibin Muḥemmed belli Gulan d taqcict-nni tedda deg lebɣi n yimawlan s u. Ara s-tiniḍ zemreɣ ad iniɣ ɣas lummeɣ fell-as am akken il
est dépassé
deg usefru nekkini ɣef iɛawed ad hedreɣ ɣef imawlan ttlumeɣ fell-as netta s-tiniḍ am akken ayen i tqebleḍ ad yeḍru wannect-agi. d leqcic ilum af texḍibt-ines. Akken. Voilà. Donc asfel ruḥ ccɣel ma ka d-iniḍ objectivement rbab iḍeḍ-a temsalt. Ad nuɣal alami d leɛyub yellan deg tmetti-nneɣ. nezwar deg usefru-nni amezwaru araz n umɣar tura nuɣal d aneɣ akka iseqqaren d acu kan d leɛyub imyaraden mačči kif mačči kif mačči kif
akka iseqqaren ɣer yiwet n tumant ɣer yiwen lfinuman akken i tettwali taggara-nni deg tmetti-nneɣ anida meḥsub akayni ilemẓiyen ttlusun serwal bu tfuwa

Yeqqers Yeqqers ukdeɣ di la vitrin s idrimen. Bɣa kan d ḥkuɣ yiwet daɣen ccɣel tamaynt. Ssneɣ yiwen uṭayur di Bwira Si Ḥmed, n cɣel di si tedwilt-agi nettsellim fell-as. Iḥka-yi-d zgiɣ ttruḥeɣ akka ur ttqessireɣ, iẓra-yi deg ubrid-agi. Nek yusa-d ɣur-i yiwen ilemẓi, iwis-d aserwal, xaṭer llan userwal yettasen si la vitrin iqqers, llan wigi d-yaɣ aserwal normal, tiseɣres netta. Inek yusa-d uqcic nini-d dija tizeyar tizeyar qqaren-as slim i s-qqaren lijun-agi ad iẓeyar uktar ini-as wana sɣers-it-id inek ni as amin kkesneɣ kan ad xiḍeɣ ssneɣ ad sɣerseɣ tagi samayen kan idan ad zayed ma d asefru ma bɣa dina wasefru-agi d asefru ad d-yinin inaden-ines wawal-agi aserwal bu tfawtin Ay aserwal bu tfawtin a win muɣlayet ssuma-s. Si ssuq mi ara k-id-awin ajdid amḍiq yettwakkes-as ɣer warrac d teqcicin s zzux igres ɣef wammas. D aserwal yerna d ṣṣeḥ ulamma yeɛjeb bab-is. Ssyes mi ara s-dɣer ccḍeḥ yufrar gar tezyiwin-is. Ɣas ma ur yečči si lerbaḥ, d wagi d rrbeḥ s timmad-is. D amaynut d ameqqerṣu. Ɣas d ajdid d ameqqerṣu akka tura i d-yennulfa. Wi ibɣan ad izux yernu lebsa-s ternu di ṣṣifa. Nutni ɣur-sen d asnulfu, ma d nekni ar daxel nerfa. Dɣa nenna-d d awezɣi, d lmuḥal. Azamul n lmizirya, Ass-a tuɣal s ccan-is. Tafawet-nni deg-i neɛya di cctawi asemmiḍ agris, ɣas ma nelsa-tt s leḥya, abernus yesser leɛyub-is, ɣas ma nelsa-tt s leḥya, abernus yesser leɛyub-is. Yuɣal lɛib ur yelli. Wicqa ma nedda ɛeryan, Win yekkren ad ak-yini a dayen tura ibeddel zzman. Annect-a, yedda-d di tmussni, newwi-t-id si Marikan. Tasuta teǧǧa tayeḍ. Tasuta teǧǧa tayeḍ, akka i teḍra d bunadem. Yal wa s anda yessaweḍ. Wa d uɛwij, wayeḍ iṣeggem. Surfet-aɣ ma yella necceḍ, ur nuksan, nessusem. Nessusem,

Asefru i d-yesmekta-yi-d yiwen umedyaz iɛedda-d akked weltay-nni i wid-a nekk yiwen usefru ɣef taluft akka ɣef acu d-tewwiḍ aserwal akk-agi ameqqerṣu deg utfewwa Ɛebid Muḥ Ccrif nettsellim fell-as ma isell-d ad neqqim dima deg tujjma deg tujjma deg llum asefru semmaḍ-as Taɛrurt n ulɣem Kayid nniɣ ɣas ɣas tuzmiwin neɣ imyad mxallaf isentan mxallafen ttili deg usefru tuzma-agi asaḥ.
Zensel? Teɛrurt n ulɣem. Ak dagi D isem-is i d anamek-is. Asefru yeqqar taɛrurt n ulɣem. Akken kra n yemdanen kecmen ger yiccer d uksum. Mi ẓran argaz ibedden, ad sṭuqten fell-as llum. D ayen akken umi ur zmiren, qqaren-as tabaɛ semmum. Lemmer ad sen-lhun wussan, yal amḍiq ar d at-awḍen. Ad gen abrid deg yiɣeẓran, Rnan lebḥer d isaffen, nitni ɣas teddun ɛeryan, d winna i d iseɣ-nsen. Asmi nettberriz leḥyuḍ. Asmi nettberriz leḥyuḍ, nihni sṭuqquten awal. Anda akken yella uccuḍ ɣas negrareb nettuɣal. Wi d-mazal yid-s ad telḥuḍ, a win iwezznen awal. Wigi yuḍnen aɣilif, wigi yuḍnen aɣilif ɣef leqdic ideg i qedceɣ, nekk ma yeddem-iyi wasif, d iman-iw kan i ḍurreɣ, amzun nitni sɛan nnif nekni nezzenz ayla-nneɣ. Lemmer d igezmir ulɣem, lemmer d igezmir ulɣem ɣer teɛrurt-is ad iyi-yemmuqel, d allaɣ-is ad t-yessexdem yir tmuɣli ar gma-s fiḥel, assen.

Muqad iman-ik qbel.
Akka, dima di sseɣtin ad ikun ji qbel eh, iman-is.
Eh, asefru ini kan eh, tefkiḍ-as azwel taɛrurt n ulɣem. Wina tiẓren akka tikkelt tamzulet, asinwu ad ḥkuḍ

Muqel qbel ad tmuqleḍ anda nniḍen, muqel ɣer yiman-ik. Akka.
Asefru nniḍen lferḥ n texḍibt, ɣef acu d-yettawi usefru-agi? Asefru, yani asefru-agi n uṛemmu d iles n teqcict ay d-iɣren. Iwaɣ ad asefru, xemmeɣ, bla ccek ma taqcict ma tettwaxḍeb di twacult, nettat tefreḥ, ferḥen imawlan-is. Normal. Donc asrugi iqqar-d am akken nettat i d-iheddren. Donc asrugi ad ɣran nekkini par substitution akken qqaren ẓermit. Ɣef yiles n teqcict. Yiles n teqcict ad t-id-ɣren. Nekkini xedmeɣ akka uriɣ d nekkini ahat ma yella la teqcict ad t-iɣennin balak nḥaǧa balak tɣenni teqcict muc nekkini xedmeɣ taga. Qqar-as lferḥ n tuqḍibt. Donc teqqar-d ata d ajuɣ d-nna teqcict Mi tettwaxḍeb, ferḥeɣ ferḥen imawlan, s wass i rǧiɣ lesnin. D lmektub-iw i d-yedlan, d aggur-iw i d-yeflalin. Yejba-d lbaz deg yigenwan, yextar-iyi gar teqcicin. Yextar-iyi gar teqcicin, yid-s ad cerkeɣ ddunit. Axxam ad t-nbennu di sin, ad nmager lehna talwit. Yir brid, ur t-nettissin, ɣer lferḥ a ɣ-teffeɣ targit. Ɣer lferḥ a ɣ-teffeɣ targit, s udem uxellaq nemmuqel. Nedda deg ubrid n tjaddit, neyya-nneɣ war teqluqel, asertu n dderya nesserm-it, s wul zeddigen ad nḥemmel. S wul zeddigen ad nḥemmel, s wul zeddigen ad nḥemmel tarwa d lwaldin merra. Lferḥ yid-sen ad yekmel, s yes-sen ad tecbeḥ lḥara, neḥmed Rebbi ɣef nettkel,

Tarwa d lwaldin merra. S wul zeddigen ad nḥemmel, tarwa d lwaldin merra. Iqcin ara izewjen, yesɛa dderya. Walakin, yettelha kan dderya, ula d lwaldin s akken iseddu. Ula deg usefru. Tmart tmart, no?
Voilà. Mačči d aḍeggar n yawal s axxam akadu.
Ad uɣal dima yiwen n wudem seg wudmawen n tmurt n Leqbayel, swayes i tettwassen tmurt

Eh, ma lawen i ifat lḥal ur yeččar d ibexsisin ad d-yas ɣur-neɣ tura ad yečč. Ad nsel.
Tameɣra n tbexsisin. Bɣa akka d-iniɣ asefru-agi i wiqet n lemṣella ttekkaɣ yes s yes usefru-agi di tmeɣra n tbexsisin i d-iḍran. Lemṣella n tseddart yellan eh, Ilula Umalu.
Ilula Umalu.
Xeddmen eh, tameɣra n tbexsisin.
2014.

Ismawen waqt i ţţemmeslayen fell-as, taɣanimt, ajenjar. Bonjour.
Bonjour.
Ɣas dinna yella win i s-iqqaren buɛenqiq, wa mkul yum. Taɣanimt akked ujenjar ţţemsefham. Mi wiyaḍ-nnin. Kul yum amek i s-iqqar.
Kul yum amek i s-iqqar. Axaṭer mi walaɣ, mi walaɣ lexref, exposé dinna nwala, donc walaɣ amek i s-neqqar ddreḍ dagi, yiwen neqqar-as Abu Yeḥric, dinna qqaren-as Aqurci. C'est tout à fait, kra n lexref akken i zeggaɣ cwiya, usemmum. Dar fkeɣ-d mim la qualifications deg usefru. Ihi nettɛeḍḍil ata usefru ɣer-wen. Tameɣra n tbexsisin. Abrid-iw si Tubiret, ɣas d akessar d usawen, wwiɣ-d awal n tidet s lferḥ i d-rziɣ ɣur-wen, nebɣa ad tgerrez tqaɛet i yettmaččan d ulawen. Tinnubga-w tesɛa ssebba, Tessawḍeḍ-iyi-d ɣer tɣaltin. Usiɣ-d ad d-rnuɣ kra i tmeɣra n tbexsisin ay yawi yid-i ɣer tferka, d asefru akk i d-yesmektin. Urti-w yeɛmer s tneqlin, mcubant deg wafriwen. Ifurkawen ttemlilin, lxir-nsen mačči yiwen, wa iɛelleq s tberkanin, wiyaḍ leṣnaf ččuren. Tasenṭit nessawal-as. Tasenṭit nessawal-as i tbexsist tamezwarut. Arrac ttnadin fell-as, wi tt-yufan yewwi-d ttbut. Zik-nni, ddeɛwa d lsas, ass-agi kra din nettu-t. Taɣanimt yak d ujenjar, ur ttextiri gar-asen. A bu iḥric i d-nebder semmum yeskekeḍ ilsawen, a bu lɣenjur i s-neqqar, bu uɛenqiq ɣezzifen. Tabuyeḥbult yehrawen, talkakt ɣur-s tcuba. A bu zeggaɣ zeggaɣen, a qlilet deg-s ccetla, tabelluḍt i izegzawen meẓẓiyet, teshel i lmakla. Aql-i uɣaleɣ-d si lexla. Aql-i uɣaleɣ-d si lexla s tqecwalt n tbexsisin, yal llun deg-s yella, i gliɣ-d ula s tẓurin, ɣur-wat ad tɣab lɣella, ay irgazen a tulawin. Ɣas ma kfant tbexsisin, ttiniɣ ma nga leqrar, di ccetwa m tsemmiḍin, di tegrest m tegrisin, d tagella s yessi nedder, aɣrum d zzit nessisin, tazart nneɣ deg durar, aɣrum d zzit nessisin, tazart nneɣ deg durar.

tamurt eh, leqbayel tamurt lǧar eh, s umata eh, maci kan ihi i yesqaren s lpiṭrul s wacu yettwassen ihi yezmer tettwassen ihi dɣa kakkanis s tgullast fellaḥt akkin ila dɣa tafellaḥt udrar yani lu kan yiwen yani asifk akka yesqaren azal azal yani sifk lxedma asifk akkin

Nesɛa akka timliliyin mkul xemseṭṭac n yum, n teswiɛt agi aqlaɣ neḥbes ussan iɛeddan aqlaɣ nuɣal axir ar mlal snat temliliyin agi nexdem dija, dɣa snin n tlata le vingt-quatre agi nemlal wis mertayen axaṭer la saison iɛeddan neḥbes donc nettemlili yal xemseṭṭac n yum mačči kul tlata, tlata, tlata nniḍen ala tayeḍnin.

Nekk s lǧawi-k neɣ tanmad-ik a Mass Meḥruc d laɛraḍ-agi wassen-nni i wigad i d-islan d weld-agi ncallah d ayen i sen-yeɛjeben. Ncallah.
Mačči bess i fasen ɛejben akk isefra, ma azef sur belli yiwen a ten-yeɛjeb, au moins yiwen. D agi a k-d-iniɣ, tanemmirt i usmarṭayen.
Tanemmirt a Muḥmed Ncaf, bɣiɣ kan ad d-smektiɣ tumedyazt-nni i d-iɛeddan tikkelt iɛeddan, arawur Muḥend Ameẓyan yebɣa ad yesnemmer.